didi nkɔmmɔ mpanimfoɔ a aba ɔmampanin ne n'apamfo nam kwan so wɔn nyinaa na ɛyɛ nhyehyɛe sɛ yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ ne ahwɛ nneɛma a yɛbɛtumi asua de afiri kwadwo owusu afiri yie sɛ dwon hɔ na ɔpanin a me ne no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛyɛ yɛ papa Captain retired nkrabea efa date eh, yɛ ka matwe awurade anim ɛna wode ɛbɛkae no baa no ɔyɛ mmarahyɛbadwani na ɔyɛ mmarahyɛbadwani mamamfo a ɛwɔ Brekum wɔyɛ lɔya pani a ɛnam sɛ kwadwo ɔwusu afiri yie na ɔyɛ lɔya nti no eh, wɔne na yɔnkofa no na ɛbɛn so yie paa yɛbaa yɛ ne ɛhunu sɛ waba akɔakɔhwɛ eh, Sir John ani akyi ɛne ɛse no yɛne no ɛni nkɔmmɔ Captain yɛ mo akye. Yɛn nua.
Na mpom bɔkɔɔ deɛ. Mpatsɔ mpom bɔkɔɔ. Ɛ yɛn hwɛ ɛ kɔdɛ o sɛ mɛti mɛti kan kɔ akɔhwɛ no kakra. Mpatsɔ ma kɔ akɔhwɛ no. Ok ɛdeɛ na ɔbɛka akyerɛ yɛn. Nɔkorɛ ni mi hwɛɛ no no ɛ awɔtwe awɔtwe gu mi so paa because mi kae kɔdwo owusu afiri yie na mi hwɛ sɛnea bɛma paa Seseiaa owuo abɛfa no a ɔda hɔ a, nɔkorɛni na aase fem, na aase fem paa, me werɛ hoeɛ but uh, kontonkrowi owuo ɛda amansan nyinaa kɔɔ mu. Mame hwɛ, na wo ne n'ayɔnkofa te sɛn? Oh, Kwadwo, na Kwadwo yɛ madamfo. Sɛnea ɔkaeɛ no, na ɔyɛ lɔya te sɛ mmea, enti na yɛadamfofa no as lawyers. a yɛfrɛ biribi learned friends learned friends nti yɛn nyinaa yɛdi nkɔmmɔ yɛhyia wɔ court yɛbɔ nkɔmmɔ but more as politicians new patriotic party npp amanyɔsɛm nti na yɛtaa hyia ɛbɔ nkɔmmɔ yɛhyia wɔ conferences yɛhyia wɔ meetings ase Sɛ John na ɔyɛ m'adamfo paa. Um, deɛ yɛsua wɔ mu ɛnɛ ɛyie deɛ nka obi bɛka sɛ ɛfa programming ho bɛn ba deɛ ɛhwɛ amanyɔfoɔ uh, mobɛhwɛ sɛ yɛ a does it tell you anything uh, nipa ɛbɛba does it send any message a ɛduru saa berɛ yi a ɛkaekae mo
nɔkorɔ ni nneɛma bɛhu wɔ ha anɔpa yi no ahyɛ me nkuran paa sɛ sɛ mepɛ sɛ mesom me man Ghana a, ɛsɛ sɛ me nso me mehyɛ me sapɔ mu nsuo na meyɛ adwumadenden paa because adeɛ a mabɛhu wɔ ha anɔpa yi medu ha na 6:30 mmɔɛ but na aha ayɛ ma deda na nipa no baa na wɔn ba nananom ɛna politicians ɛna sogyafoɔ ɛna polisifoɔ na nea ɛkɔ so nyinaa kyerɛ sɛ amanfoɔ ɛredi adanseɛ sɛ kwadwo owusu afiri yie ɔde ne kra ɛne ne nkwa to hɔ ma ne man Ghana ɛnkanka ne party ɔsono amanyɔkuo nti obiara pɛ sɛ ɔbɛhyɛ no anuonyam na wiase a yɛbaa yei sɛ ɔyɛ nipa dasani na wotumi yɛ saa wotumi de okra si hɔ bɔ afɔdeɛ ma ɔman na asom wɔn a Nea Kwadwo Owusu-Apiri ye, wanya no nnɛ yi, saa ara na wo nso wobɛnya.
Yɛba ne kwan, ɛkwan a yɛfaa so baa yei. Yɛse sɛ ɛdwoɔn paa a, adɛn ɛyɛ a mo a mosom wɔ anim no, montumi mpere mpuntuo mma mo kurom anaasɛ akwan no nka yɛntumi nyɛ? Ah, nɔkorɛ ni, ɛkwan no deɛ ɛnyɛ koraa, ɛkwan no nyɛ, but meyɛ sure sɛ Sir John na ɔwɔ aban mu no, na ɔrebɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛyɛ adwuma na ɔbɛgye contract na wɔatumi ayɛ kwan no but wanwie fofie anto ata ɛna akɔba no sei but ɛɛ eh, nipa dasani ɔbɛyɛ bi wamɛyɛ ne nyinaa. ne asɛm na bɛka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa in terms of politics kwan a yɛyɛ yɛ politics ɛne sɛdeɛ sɛ john yɛɛ ne politics wohwɛ a Deɛn na yɛbɛtumi asua afiri mu? Strangely, NDC foɔ pɛ n'asɛm, NPP foɔ pɛ n'asɛm.
Ɛno ne asɛm a meka no sɛ Sir John ɔde ne kra to hɔ sɛ ɔresom Ghana na ɔne NDC foɔ yɛ very close. Mekae paa sɛ Asedu Katia ɛnsa ne maame wuiɛ ɛwɔ Sɛkwa Brɔnabo. Kwadwo a wosu afiri yie ɛkɔ ayie no bi ɛkɔtena ɛpono ho koraa sɛ secretary. a na ɔgyegye toɔ eti ɛnyɛ party no a woka ho but ɛyɛ sɛnea wosom wo man Ghana sɛnea wobɛbɔ afɔreɛ na me captain deɛ nea masua afiri Sir John abrabɔ ɛne ne politics ne sɛ ɛsɛ sɛ wosere kyerɛ obiara ɛyɛ nɔkorɛ sɛ Seesei a me mehyɛ suit, ebia na wo afira kente, ebia na obi nso afira kuntunkuni, e, ebia obi nso ahyɛ fugu. Yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanaians. Yɛn nyinaa adeɛ baako na yɛyɛ. Eti ɛnsɛ sɛ tɛm biara na wamuna w'anim. Ɛnsɛ sɛ woyɛ benkum tumi nkasa hɔ, woyɛ NDC tumi nkasa hɔ. No, yɛn nyinaa yɛyɛ baako. Yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanaians. Ɔman Ghana na yɛsom no. Woyɛ saa deɛ a, Nyame bɛhyira wo. Na sɛdeɛ yɛrekae sɛ ɛdɔ ni. Dabi dabi sɛ caption nkrabea ni hɔ a, deɛ na yɛmfa nkae wo. Ee, asɛm wei deɛ, eh, wɛ, Nyankopɔn a na ɛbɛtumi aka because eh, mebɔ mmɔden sɛ me nso nea Sir John ayɛ mɛsua bi sɛ me nso mɛseresere akyerɛ nkurɔfoɔ. Na me nso, obiara bɛyɛ m'adamfo. Na me nso mede me ho bɛbɔ afɔreɛ. But akwasi wei deɛ mɛyɛ dɛ na ma. Menim sɛ sɛ wonya nkɔeɛ aka bɛyɛ mfie bɛyɛ aduonum koraa nsa. Nyame deɛ bɔ ne mpaeɛ. Na mehwɛ wankasa wokaakae w'adwene mu a nneɛma bi a wofii sɛ wayɛ ama ɔman no a Ghanafoɔ kae a wɔde bɛkae wo.

Obi nti sɛ ɔno ɔyɛ tete nyame. Captain, yɛda ase paa. All right. Captain retired nkrabea Ifadatɛ ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no. Yɛgu so ɛwɔ eh, Sir John na yie ase eh, ɛnɛ ɛna yɛrepɛ no korabe korakora nti yɛwɔ sakra wo no ɛna yɛde live yi ɛbrɛ wo na ɛne yɛhwɛ yɛtwe ani ahwɛ yɛama nyɔsɛm Yɛduru ha yi, yɛhunu parties ahodoɔ mpanimfoɔ bi a wɔn nyinaa ɛreba. Mahunu sinitwafoɔ a wɔn ɛreba. Yɛbɛ widen discussion no nkɔyɛ just because Sir John afiri mu nti na yie no a ɛna yɛrefa de abrɛ mu. Na mmom we are looking at the holistic content a yɛde ɛma adɔfoɔ. Yɛduru ha wohwɛ wɔn a na ɛyɛ adwuma anaasɛ wɔn da so yɛ adwuma wɔ forestry a Sɛdeɛ wɔn aba abɛgu ha, ɛnyɛ agorɔ. Ɛno akyi, mpanimfoɔ pii na wɔaba ha a yɛgu so yɛn no, yɛne ebi bɛdi nkɔmmɔ. Meka sɛ me nua baako, ne din ne Godfred Oparijan. Ɔyɛ managing editor ma The Inquisitor newspaper. Na na ɔbɛn Sir John paa. Yɛbaeɛ ara na yɛhuu no na ɛyɛɛ sɛ yɛne no bɛdi nkɔmmɔ. Agya Oparijan, yɛma wakɔ aba? Me wura, mema wakye.
Dɛn mpo na mobɛkɔ deɛ?
Nyame adaworo ma ɛne mo mpaebɔ. Mema atiefo akye, mema ahwɛfo akye. Wakɔyɛ me yɔnko sɛnkyerɛnni deɛ. Ma mimi sɛ amanyɔfoɔ ɛyɛ a na twaka bɛn na ɛda yɛne wɔn ntam because ebi hu ne sɛ woyɛ nsɛnkyerɛnni na wobɛn amanyɔni bi a na kyerɛ sɛ ebi a wowɔ ne paati mu ɛɛ sɛn na ɛteɛ. Ɛɛ onua yɛne nsɛntwerɛfoɔ ne amanyɔfoɔ no nsonsono a ɛwɔ yɛn ntam nyɛ kɛse biara na sɛ wohu wɔn anammɔntu yie Dɛn ho abrabɔ ye a sɛ wone amanyɔni nam a bɔne biara nni ho, mfomso biara nni ho! Ɔpanyin Kwadwo Owusu-Afriye, me ne no fii ase nantewee no, ɛyɛ 2004. Ɔyɛ me papa, ɔyɛ me wɔfa, ɔyɛ me yɔnko. Enti, nkitahodi a na ɛda yɛn ntam no sõ. Ɔfaa me sɛ ne ba, me nso mefaa no sɛ m'agya. Ná ɛnyɛ mmere biara na yɛn adwene kɔ bɛnkoro mu. Sɛ ɛba saa a, yɛn baanu no, yɛtena ase bɔkɔɔ na yɛadwene yɛn ho. Bia papa. Deɛ meyɛɛ yi ankɔ yie. Me ba, ade wei da foforɔ me nso menyɛ no saa. Ɛna ne yɛde nam. Anɔpa yi menom dadeɛ boa mu. Nsupɔ anyini me. Mahwere m'ade. Mahwere agya. Mahwere wɔfa. Wɔfa yɛ obi a me describe no sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ intelligent. Sir John is above intelligent. He is somebody who is wise. He exuded wisdom. Asɛm a ɛto nipa a ɔde ne nsa bɛgu ne ti asu no, ɛto Sir John a ɔbɛsere. Saa ne nipa Sir John a meka ne ho asɛm no. Ah, na wobɛn ne paa? Mebɛn Sir John paa. Okay. Deɛ na wohu wɔ ne ho a wogye di sɛ ɛsɛ sɛ yɛsua as Ghanaians? Ɔdɔ.
ayamye, ahummɔborɔ, ahobrɛase, nokwaredi, ɛna ɔka sɛ ɔne wo na ɛkɔ a ɔne wo na ɛkɔ. Wɔfa kwadwo no wɔ adversaries bebree na ɔwɔ nipa bi a wɔne ne amanyɔsɛm ti wɔne ne nyɛ papa. na kofi ɛtɔ da bi a mekɔ no hɔ a na mawura mawura bedroom na maka kyerɛ sɛ wɔfa mahu asi a masi wɔ ha mahu asi a masi wɔ ha mekɔ akɔpam wɔn sɛ me wɔfa ase wohu asɛm da nipa no bi te sɛ nkokɔ nti na wɔde bɛyɛ mbia ma wɔmfa nyɛ ne saa ne ne suban
Nnipa ɛɛm me ne NPP foɔ no bi meyɛ campaign mekodii ɛɛm campaign n'akyi nti yɛto aba no wieɛ no ɛna sɛ John ɔhyɛ ase sɛ ɔbisa ma se sɛ abaayɛ kɔkɔɔ no a na campaign no ɔdi akyire no saa bɛ na menyem saa abaayɛ ano wɔwɔ yi so ɔbisabisaa mpanimfoɔ bebree na obi frɛ me sɛ Sɛ John rehwehwɛ me no, wabisa m'ase nti ɛɛ menkɔhwehwɛ no. Nti ɛmaa me kɔsii panimu bi so ɛna ɔde me kɔɔ ne ɔfese. Na mekɔeɛ no, ɛfiri da a ɔhuu me, wanni me ho agorɔ da ɛbɛsi sɛ ɔfiri mu.
Ɛdin bɛn na na ɔde frɛ wo? Matilda.
Ɛno ara.
okay na mi fi sɛ bi a efie di bi na mi hwɛ dɛ okay nti abusuafo ɛne matilda asante ɔtwa sini ɛna edi nkɔmɔ wobɛka no sɛ amanyɔfoɔ ɛna ɛwɔ ha na ɛbaa ne sɛn ɛna sini twani waba ha na yɛ sɛ woyɛ campaign maa no. meyɛ maa npp na ɛmu no na ɔde hu mi a ɔde fa amadamfoɔ
na da biara na ɔma me ba ne nkyɛn na ɔtu me kɔ. Ná ɔretwe m'adwene si sini adwuma no a meyɛ no so sɛ memma m'ani nkɔ hɔ. Nneɛma bebree mu no, na ɔguide me.
Ɛdeɛ na wosua firi ne hɔ a wɔkɔe yɛde bɛkae no a wosusu sɛ Ghanafoɔ nsua? Deɛ mesua firi ɔfa hɔ ne sɛ ɔdɔ nipa. Ɔdɔ nnipa ankasa. Ɛna onim sɛ esi ɛyɛ nnipa yie. Ɔreceive nnipa kama. Obiara sɛdeɛ obiara teɛ biara. Ɛno nti no, ɛma me mehu no sɛ saa akoma pa bi a da bi a meka kyerɛ no sɛ wɔfa wosɛ me wɔ fa bi na Ɛyɛ me ya sɛ me wɔfa no nso owu. June, Ɛyɛ akɔyɛ sɛ ewuo no a me wɔfa no wuiɛ no, saa berɛ no ara mu na wɔfa so so ɛyɛ. Nti da bia na meka ne sɛ wɔfa wo sɛ me wɔfa bi. Me wɔfa no wu a yɛ me yɛ. Nnipa bia sɛdeɛ wo te bia wo ba a ɔgye wo na ɔne wo bɔ nkɔmmɔ, wo haw a wode baeɛ no, ɔntumi nyɛ ne nyinaa koraa no ɔbɛyɛ mu bi ama wo. Deɛ maa me bɛdɔ no pɛɛ n'asɛm na mehu sɛ saa na ɔteɛ no ɛna mehu sɛ ɛwɔ sɛ me so mesua biribi firi ɔfa hɔ na nnipa bi a wobɛhyia no biara no wonyɛ nyiyi mu na wobɛdɔ nipa ɔfa na wɔdɔ nipa meme kɔ ɔfa hɔ na mede obi di m'akyi kɔ no hɔ a nipa na mede no akɔ no wɔnim ne da the kind of kabima meka bi a yɛhwehwɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu anaa Wei yɛ nkɔmmɔ a yɛredi sɛsi a yɛhunu sɛ ɔmampanin ɛreba helicopter ɛna wohunu sɛ ɛnam wiem no ɔmampanin ɛnkyɛ wɔbɛduru ha a saa bere wɔde ɛyɛ alupere bɔ mframa helicopter yi bi ɛna wɔde ɛreba na aha na wɔbɛlande deɛ a yɛnim deɛ ɛɛ ebi ka sɛ ɛyɛ likely sɛ wɔbɛlande wɔ ha but atumi akɔ. Allan Kwadwo Kyerɛmanten atena ase. Eh, yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi eh, akɔ ne nkyɛn hɔ nkyɛ na afei yɛtumi de eh, nanodisɛm anaasɛ nsɛm a wɔwɔ de ma yɛn papa yi no watumi de ebi ato dwa sisi ankasa no yɛnya mpagya a sɛ john amu no mpagya mmɛsi Jay. Uh, a youth and afforestation.
Okay. Sir John, a mother. Deɛ na mo kae fa ne ho ɔna hyɛ ase ana youth in afforestation ni. Pre sɛ yɛ papa ɔnka yɛ ho yɛnim sɛ yɛ papa te ase a ebi a nka ɛma ne sei deɛ werɛ aho nyɛ anigyeɛ ɛne ɛde aba ha wohwɛ atare ɛhyɛn no a ɛkyerɛ ɛɛ ɛnwanwa kakra o sɛ ɛnam sɛ ɔhyɛ aseɛ na ɛyɛ ɔno na ɛkɔfa baeɛ anaasɛ n'adwene na na ɛtaa akyi nti ɔkɔɔyɛ na afei mu akatua koraa ma ɛdɛ na ɔde ne bɔtɔm sika na ɛde ma mo. kofi wonim ɛɛ obi a ɔhyehyɛ adeɛ ɛte sɛ buroni hyehyɛ kaa kofi mi kasa ho ɛte sɛ buroni hyehyɛ kaa wɔnim sɛ mede wei bɛhyɛ ha mede wei bɛhyɛ ha mede wei bɛhyɛ ha ɔde kaa no ma wie a, na waka kyerɛ sɛ ebi a two weeks biara sesa engine oil. Na mmom sɛ wɔanwie kaa no hyehyɛ na sɛ obi ba bɛtoa so a, onni baabi a na nipa no ɔde kaa no anaasɛ ɔde nhyehyɛe no rekorɔ. Nti minim sɛ nhyehyɛe pa a na Sir John wɔ ma yɛn no, eh, menka sɛ mpanyimfoɔ nnim deɛ, but ebi a n'adwene a na ɔde reyɛ no, eh, atɔ sini wɔ seesei a sɛnea esi hɔ nnɛ mu. Na ɔne mo te sɛn?
Kofi sɛ meka sɛ meka a mmerɛ ni hɔ papa yi tumi ba atumi ne ɛkɔ wuram ɛkɔhwɛ sɛ adwuma a yɛyɛ no ɛte sɛn yɛwɔ areas bi te sɛ ɛɛ woba kumase a ne rotu makro yɛde papa ne kɔɔ hɔ dakwadwom yɛwɔ asase bi wɔ hɔ na kyerɛ sɛ ɔn sɛ wo ne obi yɛ adwuma ne sɛ ɔ ɔ ɔ encourage you Moayɛ adeɛ mo moayɛ adeɛ saa ne ɛyɛ no a ɛhyɛ wo nkuran fact sɛ wo sika mmae koraa a ɛhyɛ wo nkuran saa na na papa no reteɛ sɛ wo ba no sɛ CEO ɔne yɛn nam nwura mu a you won't believe it ɔtumi ka kyerɛ me sɛ group wei moayɛ adeɛ mekɔ a mɛbrɛ mu sei ampanampaa ara ɔkɔɔ yɛ ara no wɔse monkɔ ha na monkɔgye saa nneɛma no nti deɛ meka no nyinaa ɛno no sɛ yɛ papa wu a anaa firi a wafiri mu no aha yɛ paa.
ɛɛ ma me nhwɛ adeɛ sɛ yɛhwɛ amanyɔfoɔ ɛne kwan a wɔn fa so ɛyɛ adwuma ɛno na ɛma yɛn na yɛba ha yi yɛde sɛ john ɛyɛ example mo gyi di sɛ sɛ yɛhwɛ yɛ democracy na yɛpɛ manyɔni example bi a sɛ john betumi a represent obi a ɔnyɛ woyɛ ndc woyɛ npp ɔnyɛ obi a na otumi ɛboa yɛbɛtumi de na asi hɔ ɛde a represent saa. Nkurɔfo aka ne nyinaa, asɛm no nyinaa ano no, ɛfiri sɛ saa nnipa a meka sɛ bɛyɛ 2,000 a ɛwɔ Kumasi ha no, obiara nkura party card. Obiara nni hɔ a okura party card kyerɛ sɛ me meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei. Adwuma no a Sir John kɔfa baeɛ no is for everybody yɛ a ɔyɛ willing sɛ ɔbɛyɛ saa adwuma no. Wɔn a wɔn adwuma ne wɔn a wɔgyina m'akyi you can just ask them. Obiara nni hɔ a yɛbisa ne sɛ party bɛn na wɔ anaa colour bɛn na wɔ anaa atare bɛn na wohyɛ. Nti Sir Joe gyina hɔ as a unifier yɛ a ɔka nipa bom ɛmfiri baabi a wofiri baeɛ, wo nipa su, class, race, colour, eh, that. Nti Sir John deɛ ɛɛ Kofi yɛka sɛ yɛka a mmerɛ bɛkɔ. Agya meda ase sɛ mobɛhye gyama bi ɛde agya ne kwan a. Ɛɛ yɛbɛhye. Alright.
Yɛbɛhye. Ɔbo agyamafoɔ ne wɔn.

alright abusuafo yɛgu so ɛwɔ ɛyɛ sakra wo no na adwuma a woti ɛyɛ sɛ john adwuma a wɔn ɛto ɛde agya ne kwan wohunu sɛ abusuafoɔ nso atenatena ase akyɛ sɛ yɛhwɛ na nsɛm ahodoɔ yɛde bɛgya sɛ john kwan no yɛkenkan biara wotie yɛn ɛwɔ angel fm so ɛwɔ nkran a yɛn wakɔ aba yɛyɛ live ɛfiri asante mantam mu ɛɛ kuro a yɛfrɛ no sɛ krawono sɛ john ne kuro a kyɛ sɛ wapopularize edin no paa wono krakye ɛna ɛɛ yɛka no ɛɛ saa ɛna yɛka no wono krakye ɛna ɛnɛ yaba a yɛbɛgya ne kwan na yɛhwɛ sɛ can sɛ john qualify as the person a. Yɛbɛtumi ayi no as a representation of Ghana yɛ democracy sɛdeɛ ɛsɛ yɛ no. Wo ne obiara di nkɔmmɔ a, deɛ ɔka ne sɛ, Sir John appears as obi a na ɔyɛ unify a, ɛmfa ho ne party a wowɔ mu, na ɔtwe bɛn wo. Menim eh, Charles Owusu sɛ wokyɛke ankasa paa a, na ɔnni NPP, but Sir John ɛna twee no nkakra nkakra nkakra nkakra. ɛde no kɔɔ npp mu saa berɛ no mu no ɛyɛ ne ne bɛdi nkɔmmɔ infact me baa yɛ nnura no waka nsɛm bebree ɛde akyerɛ me a ama akɔyɛ sɛ sɛ yɛnka bi ma menka bi no yɛnya akandifoɔ bi sɛ na wɔn ayɛ a anka ɛbɛtumi aboa yɛn na yɛatumi akɔ yɛn anim yɛne maame ɛbɛdi nkɔmmɔ Sɛdeɛ maka sɛ mereyɛ no no, woba a na woada wo ho adi na yɛahwɛ deɛ ɛwɔ wo ne Kwadwo Owusu-Afiri yie ntam a ɛnam so ama woaba ha na yɛatumi adi saa nkɔmmɔ no. Na saa berɛ yi, eh, yɛne yɛ maame nni nkɔmmɔ. Mami, yɛ mo akɔ aba. Mpakyɛw, da ho adi kakra kyerɛ yɛn. Ne step daughter. ɛɛ wodi ankasa de sɛn awura ma ɛɛ buku yi ɔkɛ as i think sɛ mi hu mfoni ɛwɔ buku yi emu tribute ɛyi eh, na nkrataa na obituary na ɛka eh, ne sɛ mpo koraa ne din ayera mi buku kakraka yi a yɛatwe obiara din agu mu yi ɛ deɛ na wobɛtena ha nyinaa wasi otwa sesa ɔbɛtumi akɔhwɛ no. ɛtumi kofi
kofi it's been hard. Ɛwɔ sɛ mehwɛ me papa no. Sɛ John yɛ papa a, I will not wish for any other father. Sɛ John wantreat me any different from ɔnoa ne yɛ mma. Me so me nya adɔ ne me nuanom no tenae kama kama kama. Yɛyɛ abusua na ade atɔ yɛn ni. N'ani abere ma bɛdi Five months wɔ ha wɔ me papa ho ayie ho. Na wɔ he? Mewɔ UK.
Nti ɛyɛ ne baeɛ no wɔn ma yɛ twenty seven February. Me maame na ɛte kɛtɛ so yɛ kunafoɔ no Agnes Owusu Afrie. N'ani ɛnna baabi a nipa da. Ɛsɛ me papa sɛ John ɔhwɛɛ ɔkyɛrehyee yɛn. He spoiled us. Te sɛ Kofi magya me me me kunu ne me mma hɔ abɛtena Ghana for five months ɛwɔ me papa ayie ho kɔba menyɛ hwee ɔyɛ bi ama yɛn na me dɔ no as agya wantete me mu da Kofi me werɛ mfi da mobile phone baa so foforɔ me papa no ɔspoile me. Deɛ ɔyɛ sɛ wo guo biara no, ɛno na wotwa. Enti mom yɛmfa ɔdɔ ne baako yɛ ɛntena wiase. Meda mo nyinaa mo ase ɛwɔ dɔ a moakyerɛ. Nyame nhyira mo. Okurafoɔ da mo ase. Mama no awerɛkyekyerɛ. Nyankopɔn nhyira mo bebree. Meda mo ase.
Yo, yɛda ase pii. Uh, yɛgu so ɛwɔ uh, yɛ papa Kwadwo Owusu afiri yie Sir John ɛyɛ eh, n'ayiyɔ ase na ɛwɔ hɔ a eh, yɛbɛfa tribute no kakra ɛne deɛ ɛrekɔ so no nso kakra na yɛde interviews a aka ɛretoa so nti saa ɛna yɛyɛ no ne ba ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no yɛhwɛ sɛ yɛne eh, kunafoɔ ɛne mpanimfoɔ a aka no bi ɛbɛdi nkɔmmɔ a nti yɛgu so a Yɛde ayiyɔ no ɛrebrɛ wo, but sɛdeɛ mekaeɛ no, anɔpabɔfoɔ dwumadie no ara yɛhwɛ.